Ity tovovavy hita amin'ny sary ity indray no vahinintsika eto amin'ny fandaharo no mba mitady. Andro maromaro izay no niarahantsika tamin'ny nambinina teto amin'ny fandaharana. Raha araka ny filazany dia nandositra tany amin'ny toerana niasany izy noho ny tsy fahazakany ny asany tao. Ankehitriny ary dia maniry mafy ny hiverina eo anivon'ny fianakaviany izy ka mitady fanampiana avy amintsika mpijery ny tetiavana azy ireo. Andeha arahantsika izany. Faly tafahaona aminao ilay tokantrano indray. Amin'ity herinandro ity dia zazavavy kely iray efatra ambin'ny folo taona indray no mivahiny ato anatin'ny fandaharana Omby any Mitatsy. Manahoana ianao? Manahoana? Iza ilay anarana aty Aviez? Nambinina avy any Ambohibariny Sambaiana. Nambinina? Nambinina iza? Rasoa Nambinina Lucie. Firy taona? Efatra ambin'ny folo. Hum. Dia avy any Sambaina osa izy ianao? Aiza ho aiza any? Aiza aiza ny sabay? Mbola mianatsimo. Ambobary Savaina moa ilay toerana misy fivarotana sosisy io? Any atsimo tsena. Mbola eo raha hoe tonga eo izany dia maka aiza? Dia mpivarotra sosisy be dia be eo amin'ny sisin-dalana ireo. Raha tonga eo dia aiza ny lalana? Dia mbola mandeha lavidavitra. Zany hoe manitsy ohatran'ny hoe andeha ho any Antsirabe e! Sa hoe misy lalana mivily sa manao ahoana raha avy eo? Tsy mivily ka! Fa tonga dia maintsy. Dia aiza ho aiza indray ary nareo e! Rehefa tonga ao amin'ilay hoe Ambo Bary Sambaina dia mankaiza no tediavintsika? Raha ohatra izao avy aty any dia ho any dia ao amin'ny Gara Miara. Miala eo amin'ny gara, dia avy eo maka isa rehefa tonga eo amin'ny gara tsika. Mankao, makany any ambony tanàna misy an'i dadabe anay dia any amin'ny any amin'ny mandeha. Iza ny anaran'i dadabe? René. René, manao inona?

Efa tamin'ny herintaona. Tamin'ny herintaona? Dia inona ary no nahatonga anao eto Tananarivo satria eto ianao izao io ny very a avy any amin'ny Barisambaina. I dadabe anay naniraka anah niasa satria tsy vita intsony ny ahy satria izy efa antitra. Dia niasa niasa teny Nosy zato aho dia indroa sy ilay patron anay. Niasa an-trano? Ny faritra Kaposinay. Nivarotra ianao taminy? Ajantsika aloha ny mahakasika an'iny fa hiresaka kosa tsika mahakasika ny hoe faniriana ny fianaran'ny ambiny. Ho vino ny ambiny no nijanona nianatra. Efa tamin'ny herintaona. Tamin'ny herintaona. Tamin'ny taona firy izany? Tamin'ny efatra ambin'ny folo sy roa arivo? Sa telo ambin'ny folo sy roa arivo? Efatra ambin'ny folo. Dia taiza no nianatra? Teny amin'ny EPP Antananarivo. Taty Antananarivo? Efa nipetraka taty Antananarivo izany ianao? Niasa tamin'olona sa nipetroka tamin'olona? Nipetraka tamin'olona. Nipetraka tamin'iza? Nefaranay. Dia aiza ny Nefara? Any Nosy-Be. Izay, ah, adino ny antony hoe tsy nipetrahanao any amin'ny Nefara intsony? Tsy te hipetraka ao intsony. Tsy ta manatany? Dia nanao ahoana tsy ta manatany ianao dia nankaiza? Dia natery ny zareo tany Ambohibary. Natery ny tany? Ary iza ilay nenitoa anao teny Henao io? Eny Anosibe koa sisa ianao? Ie. Dia inona ny antony hoe tsy tany amin'ny nenitoa ianao? Ka nifanalavitra ny tranony. Fanalavitra ny zavatra tsy tantinao tao amin'ilay miafara na tsy tantinao tao. Ry zareo mivavaka amin'ny tsy mamadika, efa izaho mamadika. Nanao ahoana kosa ny tany am-pianarana? Mpampianarana. Tsy dia nisy anona. Nafinaritra be. Ina zavatra tianao tany? Tany an-dakilasy tany, tsaroanao? Nananamana ve ianao tany? Ie. Iza ny namanao tany? Faniry. Dia inona ny antony hoe tsy nianarana intsony? Hoe tonga tany Atsitamana taty Antananarivo ianao an, nody tany amin'i Dadabe an, tonga tany amin'i Dadabe ve tsy afaka hoe nianatra? Tsy afaka nianatra intsony satria tsy araka an'ilay izy. Dia nahelahelo ve ianao tamin'ilay hoe tsy hianatra intsony? Mbola malahelo aho raha maninona teo. Dia mbola maniry hianatra. Dia manahoana raha hoe misy fianakaviana izany mety hoe handray anao hianatra ohatra na hoe hanampy anao satria mino aho mahita ny fahitalavitra izy mety hitany hoe raha maniry hianatra ve ianao sa ahoana sa hoe te hanao zavatra hafa mihitsy. Maniry mianatra aho. Dia hianatra ny ho inona raha ohatra ka hoe mbola averina mianatra? Mianatra. Mianatra any an-dakilasy sa hoe hanao taozavatra sa hoe hianatra? Mianatra any an-dakilasy. Any an-dakilasy e. Inona ny tanjon'i Nambina amin'izao fotoana izao? Manana tanjona? Tsy manana. Misy zavatra eritreretiny hoe irin'i Nambina ve izao ho atao? Tsisy afa-tsy izay faritra izay. Izay faritra izay e. Dia rehefa lehibe vao hanao izay sa izao kely izao dia efa hivarotra? Rehefa lehibe. Manahoana kosa indray ny fifandraisan'ny Nambinina amin'ny fianakaviana? Satria dada sy neny efa tsy eo, misy an'i Nenifara, misy an'i Nenitoa sy ny fianakaviana, manahoana ny fifandraisanareo? Tsisy korontana fa milamina tsara. Mihaona mba mihaona misy fotoana hihaonana. Dia manahoana rehefa mihaona? Miresaka izy. Miresaka? Nanahoana ny fifandraisanao sy dadabe tao an-trano? Tsara fanahy ve dadabe? Tsara fanahy izy. Na milamina tsara nareo mianaka tao? Ie. Dia nazoto feno ony hoe andao anahy izay hoe andeha hiasa? Ie. Inona ny antony hoe nampazoto anao? Satria tsy mahavita intsony izy dia aleoko miasa. Dia manahoana ilay zandry? Manao ahoana ve fandraisanareo mianadahy? Eny ary e, hafatra tianao ampita ho ampijery any an-tokantrano ao mantsy e, manaraka ny fandaharana momba ny daty. Ny hafatra ampitako amin'izay olona mahafantatra anao. Mpanjakana ato amin'ny centre. Izay no antso avy amin'ity tovovavy kely ity ho antsika any an-tokantrano ary izay mahita fanampim-baovao mahakasika azy. Aza misalasala amin'ny antso nifandaharanao ambany tady. Laharana tokana hatramin'ny ifandraisantsika dia ny zéro trente quatre dix huit trois cent six vingt quatre. Eto izahay dia misaotra ny Maki Company na be antso, ao ihany koa ny Coiffure du Monde etsy Ambodivona teo amin'ny taovolo. Mankasitraka tompoko.

Niova be ky ndry a! Tarehin-dry lasa fotsy, ny hoditrin-dry lasa malefaka. Tsisy tache mihitsy. Tsara ery! Fa inona akia no ampiasain-dry? Classic white akia no ampiasaiko isan'andro a! Sady anasako tarehy no androako. Hosorako classic white ny tarehako sy ny vatako rehetra dia alonako telo minitra dia kobanina tsara dia zay!

ka tonga manao antso eto amin'ny fandaharana. Andeha ho entina amintsika ny resadresaka nifananaovana taminy. Salama tompoko, tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana momba ny mitatsika. Renim-pianakaviana indray no miaraka amintsika ato anatin'ity ah, fandaharana ity amin'ity anio ity. Raisintsika mpanajana izy ah. Miarahaba anao tompoko. Manao ahoana tompoko? Inona ny vaovao? Ah, nisy zandriko Telopolo taona Dani no anarany izany no niala tao an-trano sahabo tamin'ny telo sasany hariva hoe hanamboatra telefaonina tamin'ny valo amby roapolo jolay teo dia hatramin'izao izy mbola tsy nody. Izany hoe efa volana maromaro izany? Efa ho efa-bolana eo. Efa-bolana. Manahoana ny mombamomba azy iza ny anarany feno? Izy lava mahia izay dia tso-bolo. Dia tsotratsotra izay ny paoziny, izy somary ohatran'ny reserve izay. Manao ahoana ny paozipaoziny? Izy lava mahia, dia lava volo. Lava volo? Tso-bolo, tsy hoe lava volo fa tretitreto. Dia izy olona mangingina tsy dia be resaka. Ny paozipaoziny, ny tarehiny, ny fiakanjony. Fiakanjony koa tsotsotra, na amina blouson izy dia lobaka dia pataloha jean dia na bateau na na kiraro le entina mivavaky. Misy marika manokana ahafantarana azy ve? Misy famantarana manokana? Holatra. Tsisy. Tsisy. Oviana izy nanomboka tsy hita? Tamin'ny valo amby roapolo Jolay. Manambady ve? Manan-janaka? Fiancé tamin'ny volana Mey izy. Dia tokony efa hoe atao mariage zareo. Misy hafatra ary ve tiana hampita amin'ny mpijery? Daniela ohatra se mahita an'izao hafatra izao dia modia fa mampalahelo be mama an! dia ho an'izay mpijery mety mitazona anazy an! na mahita anazy dia mba laengaviana mba hilaza haingana ny mba mitady fa mampalahelo ny fianakaviana sy mama indrindra indrindra. Ho antsika any an-tokantrano ary aho izay mahita fanampim-baovao mahakasika an'i Dani. I Dani dia lehilahy iray telopolo taona, mitady azy fatratra amin'izao fotoana izao ny fianakaviany, aza misalasala ny antso ny fandaharana mba mitantsika. Laharana tokana hatramin'ny ifandraisantsika dia ny zéro trente quatre dix huit trois cent six vingt quatre.